Onsɛ five days ago ana Kumasi Asante Kɔdɔkɔ bɛ announcee sɛ aberanteɛ yɛfrɛ no sɛ Azeez Haruna Dare a ɔyɛ goalkeeper de ma Bechem United no, ɔmo Kumasi Asante Kɔdɔkɔ atumi areche agreement a seesei Azeez Haruna yɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ goalkeeper a wabɛ sign four years. Ɛyɛ five days ago ana ɔmo de saa announcement no baeɛ. After announcement no sɛ Kɔtɔkɔ anya a new goalkeeper no, na Kɔtɔkɔ supporters no rehwɛ sɛ wɔbɛkɔ Adakogya akye na wɔakɔ akɔhu wɔn new goalkeeper sɛ ɔretraini, how wɔreprepare wɔn for the new season, President Cup a ɛreba ne South Africa a wɔbɛkɔ no nyinaa no. But wɔkɔ training grounds biara no a, wɔnhu goalkeeper no wɔ hɔ. So na Kɔtɔkɔ supporters no bisa sɛ, ah, goalkeeper a yɛasan no five days, yɛannounce, yɛakɔ Training grounds first day, second day, third day yɛnhu goalkeeper yi. Deɛn na asi a goalkeeper no yɛnhu no wɔ hɔ? So na afei de ahyɛ aseɛ sɛ ɛgenerate a lot of rumour wɔ the camp of Kumasi, Asante Kɔtɔkɔ ɛma ɛbɛtɔ dwa mpo koraa sɛ boy no Kɔtɔkɔfoɔ medical team no mpo koraa nyɛ medicals no yie na wa ne injury injury bi hyɛ ne ho na wa feel injury enti na ɔsan bɛyɛ five days ɔntumi nyee training. Ebinom mpo koraa sɛ boy no mpo koraa adwane. na ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ kɔtɔkɔ biom so a lot of issues na ayɛ big concern wɔ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ sɛ yɛasan players players a yɛasan ɔmo nyinaa no obiara ahyɛ training ase ayɛ na goal keeper no a yɛasan no ɔno nko ambaa training na Kwaku deɛ ɛteɛ no yɛ sɛ abranteɛ no ɔmpira yɛ. ɔndwaneeɛ ɛna ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔmbɔ kɔtɔkɔ biom but the reason why a till date Kumasi Asante Kɔtɔkɔfoɔ supporters ɛnhu ɛɛ Azeez Haruna Dare ne nyinaa yɛ sɛ before sɛ ɔbɛ sign contract ɛde ama Kumasi Asante Kɔtɔkɔ no na ɔɔyɛ visa process bi. Me ne wo kasa yi, Aziz Haruna wɔ Norway. Ɔwɔ Norway. Norway no a Kotoko goalkeeper no wɔ no, ɛnyɛ sɛ ɔrekɔsɛn ama team foforɔ biara. Ɛnyɛ sɛ Kotoko rekɔtɔn no, na mmom ne senior brother Haruna Dari Abdoulaye, wakɔtena Norway almost bɛyɛ twelve to fifteen years. Na before sɛ ɔfiri Bechem aba Kumasi Asante Kɔtɔkɔ, na ɔwɔ Bechem mpo koraa no, ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔn processe ɛyɛ Norway visa de ama goalkeeper no a Kɔtɔkɔ asan no no. Ne nyinaa no yɛ sɛ, ne berɛ a na ɔwɔ Norway no, ɛpɛ sɛ boy no ne ne maame ɛba hɔ. So ɔrebɛsan ama kɔtɔkɔ no na ne wɔn visas no baeɛ? So ɔde too kɔtɔkɔ mpanimfoɔ anim sɛ ne berɛ a na ɔwɔ Norway no pɛ sɛ ne maame ba hɔ na wɔbɛvisite no? So ɛyɛ Kumasi Asante kɔtɔkɔ mpanimfoɔ na ɛmaa goalkeeper Aziz Haruna Dary, wɔmaa no permission sɛ ɔnkɔ Norway na ɔne ne maame nkɔ, na wɔaka akyerɛ no sɛ ɔnrepɔte camp eighteenth of July, eighteenth of July ana wɔn se ɔnrepɔte camp. Enti boy no a kɔtɔkɔfoɔ anhu no after sɛ wɔn sign no five days ago no, wakɔpiem wɔ Norway a wagye permission, sɛ anka manya video no koraa, wagye permission a, ɔne n'abusuafoɔ ne maame mu nyinaa wɔ hɔ a yɛse ɔn report 18th of July ana kɔtɔkɔ mpanyinfoɔ se ɔn report so nsɛm no a ɛbɛtɔ odwa sɛ boy no nya injury ana kɔtɔkɔ ɔkɔtɔn no ana boy no mpo koraa mpɛ sɛ ɔbɛbɔ kɔtɔkɔ no ɛnyɛ saa ne teɛ wagye permission 18th of July na ɔbɛ report ɛwɔ Kumasi Asante Kɔdɔkɔ ne senior brother Haruna Dari Abdullahi, ɔno no wakɔtena Norway akyɛ ana waware broni fitaa kamakama a wɔn se ne maame mbɛhyɛ wɔn so ɛyɛ goal keeper na ɛde ne maame kɔɔe so issue biaa ni hɔ wei yɛ me first issue Kwaku deɛ ɛtɔ so ɛsaa wɔ kɔtɔkɔ okae abranteɛ fɛ ne sɛ Apia Makati mm -hmm. formerly of Ashgold sesei ɔwɔ babie ne Gold Stars by ne contract awu Apia Makati Wonim sɛ mpanyimfoɔ no bi proposee de maa Coach Karim Zito sɛ anka ɔmfa no. But me nhwehwɛmu kyerɛ sɛ Coach Karim Zito se ne plans ne ne dwumadi odi no ɔnyɛ too sure sɛ Appiah McCarthy betumi afiti in. So ɔmaa Proposal a na ɛkɔɔ sɛ anka ɔnhwɛ Appiah McCarthy no, mate sɛ the technical team of Kumasi Asante Kɔtɔkɔ se wɔn nyɛ too sure about Appiah McCarthy. Ne contract awu with Bebiani Gold Stars. Bebiani Gold Stars de new offer de abrɛ Appiah McCarthy. But Appiah McCarthy se ɔrehwɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi because asɛ season no a ɛtwam no how a nneɛma bɛsi kɔ wɔ Bebiani Gold Stars no, wonim sɛ ɔbɔɔ just four games.
maka te asɛm yi kwame. na ɛnyɛ pira so so. so i am concerned why uh, all of a sudden ne ball no ɛba fam makati is one guy we all can testify sɛ talent de wɔ bi paa o bebree kwa Le, uh, less ghanaian players ne timi bɔ free kick ɔmo ɔmo keke ball ne yie paa ɔka ho exactly so but recently me nti aseɛ Na no word best nso I was asking of him. Wohu sɛ word best koraa deɛ ndeɛ wobɛka sɛ yɛ kura. By Appiah Makati deɛ no wokae sɛ at the time a na ɔwɔ Ash Gold no na ɛyɛ twenty twenty twenty twenty one season na ɛyɛ Ash Gold ɛna Legon Cities ɛna na na ɛbɔ ɛna Appiah Makati ɛkɔ Pride a ɔnyaa saa serious injury no ɛfiti hɔ no ɔkɔɔ baabi ɛne Gold Stars injury no mbaa biam o at the time a Wei deɛ may his soul rest in perfect peace ɛyɛ Shaize Michael Osei ɛwɔ baabi yɛde Gold Stars no na Appiah McCarty ɛyɛ key by Frimpong man so baɛ na sesa wohu sɛ coach biara ne player ɔpɛ ɛne profo ɔpɛ nokorɛ ɛwɔ mu ne yɛ sɛ Frimpong man so baɛ na ɔnyi so Appiah McCarty ɔhu other players ne sɛ Wɔbɛboa ɔno Coach Frimpong Manso ahead of Appiah McCarthy. But yɛbɛwie season no a ɛmu yɛɛ den de ma Babie no Gold Stars na wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔbɛhia no experience ɛna wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔn use no. So saa deɛ no nso ka ho na Appiah McCarthy nso hu no sɛ ɛwɔ sɛ ɔ take ne time ansa na waka sɛ ɔ renew with Babie no Gold Stars. But wɔn propose no ma Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Me nhwehwɛmu kyerɛ sɛ the technical team of Kɔtɔkɔ no hu no sɛ wɔn wɔ other options a wɔn bɛnya a ɛno no bɛboa wɔn dan ɛyɛ Appiah McCarthy. So Kwaku, wei ne kakra a before sɛ ɛbɛba yɛ main issues no na mepɛ sɛ mede twam, ɛno no yɛ ɛyɛ Azeez Haruna Dare deɛ no ne Appiah McCarthy deɛ no. Okay. Uh, Biggie, oh, oh, me ntie o kakra. Ɔdaro. Oh, um, Appiah McCarthy, uh, Asante Kɔtɔkɔ technical team decide sɛ wɔn ɛbɛ reject aberanteɛ no move to Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. eh, ɛyɛ adeɛ baako a should I say ɛyɛ me dɛ anaasɛ ɛyɛ m'anigye not sɛ ɔmo reject ne mufti kɔtɔkɔ no but deɛ nti a m'ani agye ne sɛ ɛkyerɛ me sɛ coach a yɛfrɛ no sɛ Karim Zito ɛwɔ total control over the Kumasi Asante Kotoko team when it comes to player ɔba ne player ɔkɔ ɔno na ɛyɛ coach ɛwɔ bɔɔlbɔ kuo no mu ɛna sɛ coach wo na ɛsɛ sɛ wokyerɛ players ɔmbɛfiti into wo scheme of work Wo na ɛsɛ sɛ wokyerɛ players a wobetumi aboa ama adwuma nti a yɛde wo bae no wɔatumi a execute adwuma no na nneɛma akɔ nkan de ama club no a wowɔ mu no. Enti Appiah McCarthy experience a ɔwɔ, ne bɔɔl a ɔbɔ, ne mmɔdenmɔ a ɔbɔ, na sɛ yɛde no ma wo anaasɛ obi propose no ma wo na woka sɛ wompɛ Appiah McCarthy a, clearly ɛsɛnde signal de ma me sɛ wowɔ control over the Kumasi Asante Kotoko playing body. Enti yɛhyɛ season no ase a, biribi kɔ yie, biribi ankɔ yie a, yɛnim sɛ Asɛmasi deɛ ɔwɔ total control over the Kumasi Asante Kotoko team. Ɛnyɛ obi na ɛdetect ma no, ɛnyɛ obi na ɛkyerɛ no deɛ ɔnyɛ. Enti sɛ abasobɔ no ba no yɛde ma wo a, yɛde ma wo. Sɛ nneɛma ankɔ nkan na yɛ criticize wo so so a, na yɛ criticize wo. And that is why I'm saying sɛ I am happy about this particular thing. Kwaku, about Appiah McCarthy sɛ, ɔyɛ reluctant sɛ ɔbɛ renew ne contract wɔ baabi a ne Gold Stars no. Season no rekɔ so no, Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ne baabi a ne Gold Stars. I was at the Baba Yara Sports Stadium. Wɔn bɔɔ game no wieɛ no, there were a section of supporters bi. Uh, they claim sɛ wɔn yɛ baabi a ne Gold Stars foɔ. But I am sure sɛ later upon nkɔmɔ a mediiɛ no, I got to know sɛ they are boys a wɔn te Asɔkwa ɛne Tsɛm Virons na wɔn yɛ Apia Makati nkurɔfoɔ. Ɔmo verbally ɔmo abusii coach a yɛfrɛ no sɛ Frimpong Manson. Ɛkekaa nsɛm bebree kyerɛɛ coach no. Ɔmo feel sɛ ɔmo aberante anaasɛ nipa a ɔmo support na ɛyɛ Appiah McCarthy no, coach no mpɛ n'asɛm. Ɔmo makee emphasis to under seventeen team. Sɛ Appiah McCarthy kɔ pie mu wɔ under seventeen, ɔkɔhyiaa coach na coach no nyusi no. Wasan akɔ akɔhyia no wɔ baabi a ne Gold Stars, ɔnsan nso nyusi no. Na kyerɛ sɛ ɔmo feel sɛ paa na ɔmpɛ aberanteɛ no. Enti sɛ woyɛ player na sɛ wo feel sɛ woahyia coach na coach no mpɛ wo a, Kwaku sɛ wobɛ renew wo contract de ama club no still when the coach is available anaa sɛ ɔno ada so yɛ coach ma club no deɛ ɛbɛyɛ den. Ɛnɛ saa reference na ɔmo yɛ no can we if it is true a ɛnneɛ ɛbɛma obi susu agye adi ampa because if under seventeen the same coach. ɛkɔtoo McCarthy na ɔyɛɛ no saa a, na obi ka biribi saa a, woanhwɛ ni a wobɛgye adi. Ɛna moreover no, Frimpong Manso nso ɔyɛ Kumasi based, akyire ha na ɔte. Ɛna McCarthy nso so wɔ Kumasi. Nti no, McCarthy nso so Asokwawa ara so ara na ɔdi agorɔ. Nti ebia issues wɔ hɔ. Ebia wɔakɔhyia, it could be anything. Sɛ issues koraa wɔ hɔ no a, one thing ne sɛ, Coach Frimpongman nso bɛfa baabi ne Gold Stars no. Wayɛ successful anaasɛ wanyɛ? He's been successful.
Good.
Enti ɛmfa ho ne the performance of Appiah McCarthy, ɛmfa ho ne quality a ɔwɔ yi nyinaa no, coach no na ɔrecoach team no. Ɔno na ɛnim deɛ ɛbɛboa no. Very well. Enti coach no hu ne sɛ, Asumasi A na ɛbɛboa me a, ɛtɔ da bi a, coaches reyɛ selection a, na ɔdrɔpo yi, obi abɛka sɛ ah, deɛ wadrɔpo yi ni, ɔyɛ adeɛ sɛn deɛ ɔde no rebɔ no? Ɔwɔ qualities sɛn no? But ɛtɔ da bi a, ɛnyɛ qualities nko ara na coach de select player, ɛtɔ da bi a, discipline. Akwasi Broni ka biribi sɛ tactical discipline, ɛyɛ wo a wobɛtie me instructions, ɛnyɛ kyenkyen a wo a wonim bɔɔl no bɔ. Ming justify sɛ na ebi sɛ issues ni hɔ by Coach Frimpong Manso ɛka sɛ ohu obi sɛ ɔde no refikya no wɔ baabi ɛne Gold Stars mu ahead of Appiah McCarthy na at the end of the season ɔde agye league a then Frimpong Manso Ɔkɔ ɛne deɛ ɛne ɛne deɛ I ntumi blame no. I agree with you sɛ Yeah. sesei ni deɛ sɛ coach no ɔno na taking a decision Yeah. sɛ ɛfa a ɛyɛ ɔno. He's taking the best decision amfa a ɛna saa nkɔmmɔ wei nyinaa bɛbam. So if McCarthy and his entourage feels sɛ coach no is not being fair to them a, now he's out of contract. Ɔnkɔ nkɔ prove wɔ baabi hu sɛ ampa me nsaeɛ. Appiah McCarthy deɛ ɔnsae. Exactly, nti seesei no sɛ ebia biribiara ne Gold Stars wo na ebia wo ne boys no wɔ issues na nka wopɛ kɔtɔkɔ na nka wode abɛ justify sɛ ampa me nsaeɛ. Kɔtɔkɔ pono no ato mu a there are other clubs wɔ hɔ, he should go and prove himself because that Makati that we yenim no na yenim say he was a good player but just unfortunate sɛ he he's been out of form recently. Na wahwɛ adeɛ bi two players a wɔn wɔ baabi ɛne goal stars a na yɛ wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛba kɔtɔkɔ nyinaa nso wɔn deal ne nyinaa no ɛngo true Apia Makati Charles Kamara. Kamara Kamara deɛ no hmm. So menim ade koraa a ɛwɔ hɔ. ɛyɛ asɛm o bi ye nti o. so i feel sɛ at this moment deɛ player no if only he feels insecure sɛ wobɛnya opportunity no wakɔ so asi akan deɛ a ɛwɔ sɛ wode w'ani kyɛ baabi foforɔ because deɛ na mmeranteɛ ne ka no sɛ yɛyɛ no korɔ a papa korɔ no a na wotena baabi ɛne goal stars a wone ne bɛyɛ adwuma nti fa w'ani kyɛ baabi foforɔ no kɔkɔ si akan bɔɔ ne wadwuma o and football no de bia meka ɛyɛ talent exhibition exactly wobɔ a ne ɛhu deɛ wotumi yɛ woamɔ a yɛhu deɛ wobɛtumi ayɛ Ɔne ɔne world best nyinaa no um, ɔmo ɔmo keka ɔmo ho kakra. World best, um, he should get back to his full fitness. Eh, na meka sɛ ɔnhwɛ na ɔnget back. Wahwɛ a world best mm-hmm. ana apia makati. Mm-hmm. Yɛ league na yɛbɔ no mm-hmm. hardly ana ɔbɛnya midfielders a ɔmo yɛ technical midfielders. Very well. Ɔmo ball skills ɛwɔ soro. Sɛ At the time a na bebue no Gold Stars ɛbɔ McCarthy ne Warbears nyinaa no ɛwɔ mfimfini hɔ no, wɔn gye bɔɔl no a wohu sɛ wɔn ma bɔɔl no kasa mo. Wɔn gye bɔɔl no, wɔn nim deɛ wɔn de bɔɔl no reyɛ, wɔn ma bɔɔl no yɛ fɛ. But most of yɛn midfielders wɔn bɔ yɛn local league no, wɔn yɛ more of mechanical combative midfielders. But sɛ yɛka technical midfielders a, Warbears ne Appiah McCarthy ɛyɛ one of the best a wobɛnya wɔ yɛn local league no mu. So Kotoko yɛ desperate to have defensive midfielders.

Ada Kogyakye kɔhyiaa Coach Karim Zito. Ɔkɔhyiaa Coach Karim Zito no, ɔde ato n'anim sɛ maybe sɛ bɛyɛ the next bɛyɛ two weeks deɛ na wayɛ fully fit na watumi ajoine Kumasi Asante Kotoko team no because injuries nso reha Kotoko team no most especially wɔn mfimfini hɔ.
Nyame adom a weekend yi Kotoko ne Hearts of Oak

Kyerɛ sɛ, but most times nso dodoɔ naa na mɛmo aka wa me ba bɛ introduce you very well but the conversation we are having kɔtɔkɔ ne has no ɛkɔ hen
sɛ ka wo mmiɛdi nkɔmmɔ wie a ne yɛde ɛno atwa to na yɛde ɛno atwa to wobɛ sɛ deɛ bi yɛmmɔ nkɔmmɔ mɛ sɛ deɛ no twa to yɛmmɔ nkɔmmɔ mepɛ sɛ meka wie a asɛm bia ne obi asɛm foforɔ wɔ hɔ mewɔ nkɔmmɔ bebree a me ne wobɛfa no nyɛ asɛm ketewa nti nkɔm nkɔm sɛ sɛ didi ankasa didi kura so bɛfa house no biribi akɔ yie deɛ me da ɔmbɔɔ ne din nam sɛ ayie no ana ɔmatua hyɛ da ah
Ɔse sɛn? Ɛda a wɔbɔɔ didi din anam so hasfo problem na yie naa na wɔn atu ahyɛ da. Ah, kyerɛ mu, menti ase. Mɛnhunu sɛ wɔn deɛ bi a sɛ obi yɛ adeɛ a na obi nyɛ adeɛ na wɔn de sesa wɔn coach. Supporters no deɛ na wɔn wɔ gyidie sɛ nka nneɛma bi wɔn bɛtumi ama team no ayɛ ɛna wɔn de sesa coach no hɔ no. Nti sobo anaasɛ charges a wɔn de bɔɔ kɔgyinaa no wɔ hɔ no, wei no koraa deɛ ɔyɛ ahead of that nti na kyerɛ sɛ ɔmo problem ɔmo nsɔɔve ɛno ara na ɛda so a. na kyerɛ sɛ ewia mu nyɛ fɛ ɔdidi ne sɛ leg na ɛda yɛ anim no deɛ deɛ bɛte deɛ te a na ɛteɛ.
deɛ me gift na mede ate mhm. mede ahu mhm. ɛsɛ has bɛhwɛ league cup a wɔhwɛ bɛyɛ after four years
deɛ wahu mm. ɛne sɛ sɛ has bɛgye league a mm. kyes after four years ei after didi aba asa how say folk technical mete ase sɛ deɛ yɛwo mm. woahu mm. wate ase waka mm. bebree aba ɛno ne deɛ mea m'ani kɔsua hu wɔ sɛ wohu yie mu no the next four years na heart of folk bɛgye lake yeah, I'm on your league now after four years na Kɔtɔkɔ kɔ Afrika. Kɔtɔkɔfoɔ wɔ gyidie pa ara sɛ afe wei deɛ ne gyeɛ deɛ sɛ yɛntumi kora ngye a yɛbɛkɔ yɛn nim. Kɔtɔkɔ na me me tititi nsɛm bi ho ba na mepɛ sɛ nka wɔn wie wɔn recruitment a wɔn bɛyɛ no mhm. na wɔn ahyɛ wɔn akwantu no ase no mhm. na nka mede de bɛsi wɔn anim nso de abrɛ wɔn. Nti Africa ne deɛ wontumi nka biribiara ba zito so so ɛ Zito ne sne stars ne kɔtɔkɔ deɛ no fa ohu. Ɔmo bɔɔ ne din koraa me me meyɛ first person a mekaa sɛ ɔmo ma no at least ɔmo ma no a season na ɔmo nhwɛ no because sɛ mehwɛ ne stars na ɔde ba no na ne stars wɔ Asante Kɔtɔkɔ na ɛyɛ very good nti me me ne nkorɔfo bebree di ne ho kɔmɔ. Ban ban eh, Africa ne na wonya hu mu biribi a league gyeɛ ne deɛ ɛyɛ possible anaa? Nti league no koraa no Wohu sɛ um, next season, mm -hmm. this time no mepɛ sɛ meboa mo kakraa bi mm-hmm. wa mm-hmm. season no yɛwɔ efe ne choice mm-hmm. ɛbɛkɔ mm -hmm. ama nation mm -hmm. efe no Ghana Football Association ɔmo support no season a mba bɛhyɛ seɛ ɛbɛkɔ ama Nation Football Club. Sɛ sɛn? Mente ase.
Sɛ sɛn? Wohu sɛ mo.
Physically anaasɛ spiritually? Because I don't get it. Physically deɛ mehu ne sɛ, tie. Physically?
Wohu sɛ. How?
Tie, mo bɔbɔ bɔɔl no a, wohu sɛ yɛyɛ wɔ akyiri. mo mo deɛ mo yɛ football no me deɛ as a prophet a me me me ti akyire no nneɛma bi wɔ hɔ a me me hu wo hu ɛna adeɛ bi wɔ hɔ a wo bi hu me nso me hu o ti aseɛ nti mo bɔ bɔ season na efe ne yɛ na wɔn hyɛ daa ɛka sɛ team wei na yɛ support wɔn. ɛne deɛ menyi menim nti no nti wɔn support. wɔ n'akyi. Well, ɛna the other one no so yɛ hwan mu a? Nti the other one no, the other one no bɛkɔ na mema wo susudua anaa ahyɛnsodeɛ bi. Sɛ wohu a, mhm. gye m'asɛm a mebɛka akyerɛ wo no di. Okay, metie.
Eh, the other one no, mhm. ɛwɔ in the realms of the spirit mhm. sɛ wɔn ba bɛ start kura mɛ mɛdi kakra bɛ kyɛkyɛ wɔn games yi wɔn bɛ bɔ home ɛ wabere a na yɛ fɛ ne nfa wɔn fixtures ne ba yɛ mɛ sɛ wɔn de wɔn fixtures ne ba yɛ a mɛ nka hwɛ bi ba yɛ mmaa yɛ a mhm. na ma bɛ ka sɛ wei ni ten games wei ni five games ha mhm. ansa na ma tumi aba bɛ yɛ no but wɔn bɛ bɔ a season wei mimi hu yɛ sɛ season wei deɛ wɔn abɔ twɛ mu no.

Dea ebesi ɛma me m'asɛm yi a mereka yi mma mu, ɛyɛ sɛ division. Ebesi kotoko mu. Ebesi kotoko mu. Division na ɛwɔ in players no mu anaasɛ management no mu. Ntɔkwa no yɛ a na baabi a ɛdene no yɛ supporters ne wɔn coach.
Ti sɛ division nsi Zito ɛne ne supporters no a. Ɛna wɔn ntɛm a. Wohu

Ɔmo deɛ sɛ ɔmo si sɛ dua n'aba nti. Okay Kwame,
me ma wo adeɛ bi. Ɔmo kyɛ league no matches no mmiɛnsa, three. Baako, ɔmo bɛnya points ɛdɔɔso paa, around eighteen points from ten games. But ɔmo bɛkɔ.

Ɔn sɛ me nsɛm kan. Didi hwɛ o, ma te sɛ ɔmo ɔhwɛ o. Me me nsɛm kan si a na ya. Ɔhwɛ o, ɔdeɛ kasa nsɛm na ɔka no didi ti o sisi. Me me nsɛm kan si a na ya me kan no. Me nfa ebi nka ho. Ne first part ɔbɛyɛ adeɛ me se mo a mo bɛ tena abɔ na ba so sɛ wayɛ adeɛ ne first part. Ba ne second part na ɔkɔ no na nyɛ. Ɔbɛ wura ne fanala yi no na. wasan ba fam. Nkoa mɛm sɛ ne nkyerɛmu no kyerɛ sɛ Hearts bɛ start season no yie but yɛkɔ anim no ara na ɛdrɔpe na ɛdrɔpe. Deɛ me mahu no no. Anyway, ɔbɛnyi yɛ nyɛ na ɛɛ mɛ na mɛsa aba hɔ bi. Deɛ mɛhu no. Kwaku, uh, oh yeah, Hearts of Oak supporter. Woyɛ house management member, woyɛ house panyin, woyɛ house hwan, na wotie asɛm no ase yɛ ɛka no a, no matter the kind of pressure ɛbɛba, you have to stay behind di drama no ma no wie season no. Perfect. Meka saa because sɛ sɛ wopɛ success wɔ football mu a, yɛmfa one season nnya deɛ yɛpɛ wɔ football mu nyinaa. Enti si yadeɛ ne deɛ waka. But spirituality like this is there to guide us going forward. Yɛma watara mmɔ nwie. Yɛma samoboadu mmɔ nwie. Yɛma sika akodo mmɔ nwie. Obi a ɔbɛfa heartophobe no bia yɛma ne mmɔ nwie. Yɛ so yɛse yɛpɛ sɛ yɛgyegye trophies. How possible is this? Asɛm a. Na Biggie mebisa o, Kwaku mebisa o, sɛ team dii fourth last season na fa no sɛ the following season menkaa sɛ saa na ɛbɛsi wate aba sees a still na nneɛma kɔ gyinagyina
ɛno so so ɛna de pressure ne bɛba no because obi enu ɔbɛte aseɛ ɛne deɛ ɔmo nte aseɛ debi debi debi na watare edi fɔf ne yapa mu a ɔba abɛ drop ɛne deɛ obi enu ɔbɛte aseɛ ma se no.
adekunti a mɛmɛ kasa ne ne sɛ. Watara dii fourth, ɛyɛ nokorɛ. But Watara bɔɔ the season before. Sɛ wate aseɛ? He spent at least more than one season. Ɛna wɔma Watara akɔ. Okay. Sɛ Didi Dramani ba na ɔspɛndi more than one season, na deɛ yɛhu yi ara na yɛbɛhu deɛ a, na wopam no a, menni problem. Ebi ba Hearts foɔ so se, mo se Coach Watara anyɛ adeɛ. Team a ekura no, players no, ɔmo nni soro. Wamanage adeɛ, ɔmo aba abɛdi fourth. Ɛna moakɔfa Agyenkwa aba. Agyenkwa no baeɛ no, menkaa sɛ saa na ɛbɛsi o. Ɔde Awɔ Aba bɛyɛ Sees Seven fa.
Yɛbɛtoa saa nkɔmmɔ no so. Moma, ɛyɛ si yɛ kwa, sɔre. Si yɛ, mebakyɛw, megya kwa mo akɔ. Wasɔre no ɛwɔ he fa? Wadare ma na. Um, sisei no, mefiri Accra bae Kumasi, meyɛ asɔre wɔ Daako. Ɛyi, Santase, Santase, okay. Apreheman Daako.
Ɛhɔ na sisei meyɛ asɔre. Nti Fridays biara na metena ase yɛ counsel. Me woba me hɔ a, mehwɛ wo nsɛm no ma matumi abisa wɔ w'akyi. Nneɛma a ɛda w'anim ne five years deɛ ɛbɛsisi nyinaa, ɛno na mehwɛ. Nti every Friday morning biara. Fiada biara na woyɛ asɔre? Woba abɛto me hɔ. Ɛɛ, kyerɛ mu bio, Santase hefa Daako? Santase Daako. Merekɔ a yɛmfa bio na mensi na menfa. no this year koraa mobaa bɛ start a mɛyɛ press conference o mɛfrɛ mu nyina. Ti da daako no mekɔ a ɛyɛ obi obi si santa ha kyerɛ mu yɛ ne nkɔ. Coke foɔ wɔ depot bi wɔ ɛyɛ daako ɛɛ bepɔ n'ase hɔ a mema sɔ no wɔ Depo no akyi hɔ. Cook fo no depo hɔ na me mewɔ wɔn akyi. Ɛno nko ara ne asɔrdan a. Wo deɛ wofiri Ampetia koraa ɛkɔ Daako a, wosiane yɛ a, ayɛ sɛ wobɛfono ansa left, wobɛhu Cook depo no wɔ hɔ. Right. Meyɛ wɔn akyi hɔ every Friday na Sunday biara nso woba a wobɛto me hɔ. Me ma wakɔ.
Kwatakwane House no wo se sɛn? To bɔmb na kɔ. Wo deɛ to bɔmb na kɔ. Na wo deɛ to to na kɔ. Ɛsɛ mu a mo studio mi mi kɔ ee a. Ɛ ka deɛ waso mu yɛ ka kyerɛ wo. Mɛ. Mhm.
Kɔtɔkɔ star ɛstargye afa saa kaf no de abɔ mo league no.
sɛ sɛn yɛ sɛ ahɛrɛ na o si kɔ tɔ kɔ ɛbɛ fa trɔfo ne de abɔ ɔmo lake. ɔmo de bɔ ɔmo lake. saa dɛn na ɛkyerɛ sɛ dɛn na dɛn na wo gyina so akasa dɛn na ebesi wɔ saa de ne mu a ama wo susu sɛ kɔtɔkɔ bɛfa trɔfo no. Wei ɛnyɛ mmerɛ ɛnyɛ mmerɛ ɛyɛ bɔ a wɔbɔ a biribiara bɛpie o but mabɔ mpaeɛ bi sɛ ɛma nsuo ntɔ
nsuo sɛ nsuo tɔ adeɛ na ɛbɛsi mabɔ mpaeɛ bi sɛ ɛma nsuo ntɔ nsuo tɔ a me nkurɔfoɔ bi so nti mempɛ no saa ah, nti asɛ wosi nsuo tɔ a wo nkurɔfoɔ bi bɛsu ɛkyerɛ sɛn menim me nkurɔfoɔ bi
nti nsuo tɔ a ɛbɛgo in favor of wanya Ɛbɛka nkran.
Nsuo tɔ a, Hasselflug bɛfa trophy no. Sɛ nsuo atɔ a, kɔtɔkɔ bɛ. Maame, ɛdɛ ne si yɛ kɛkɛkɛ ne yɛ. Ɛdɛ na woyɛ ne saa. Wonim, nsuo ne yɛ sɛ tie, nsuo ne yɛ sɛ yɛbɔ game na nsuo tɔ a, na sɛ anɔpa koraa nsuo tɔ a. Te maame nkyerɛ wo ade bi.
Yɛn prɔfɛt sɛ wohu adeɛ bi a, ɛsɛ sɛ wode biribi si hɔ. Moses bisaa bi, Gideon bisaa bi. Nti frɛ yi a wofrɛ me yi, ɛyɛ Awurade wo na wofrɛ me anaa? Mede aduane resi boɔ yi so anaa mede ntoma resi hɔ? Merekɔ fie. Sɛ meba na nsuo atɔ afa adeɛ no ho nyinaa a, na nsuo anka adeɛ no a, Awurade mɛgye adi sɛ wo na wosomaa me. Ɛyɛ adeɛ a adiyifoɔ taa yɛ. Ok, wɔbɛbɔ bɔɔl. Bɔɔl no a wɔbɛbɔ no, ɛdeɛn na ɛbɛma mahu sɛ ɛna saa nnipa mmienu yɛkɔbɔ bɛyɛ nnɔnnan, nnɔnnan no, mepɛ sɛ mehu nsuo wɛda. Saa na memayɛ no. Ɛnna House of Folk momma nsuo ntɔ na sɛ wɔbɛ sɛ wɔhyɛ deɛ a. Deɛ ɔbɛtumi ama nsuo atɔ. nyankopɔn nkoa na ɛbɛ nsuo tɔ sɛ nsuo ntɔ so sɛ wɔn nso wɔn tumi mma nsuo mu bie ne wɔn na sɛ nsuo totɔ totɔ wɔn kran wonim kwako yi hmm. ɛmiri bi a na mene hyia no na mebɛka sɛ wɔn stars bɛgye ghana league mede biribi bi si hɔ sɛ sɛ wɔn bɛtumi agye league na hmm. mebisaeɛ na yɛse wɔn stars de wɔn baabi a wɔntumi mfa appoint kura mfiri Ɛdɔma ne Accra. Nti mefrɛ then that time no coach Enos Adepa na meka kyerɛ sɛ Enos sɛ league no me maka sɛ wobɛgye nti sɛ wopɛ sɛ wohu a da bɛyɛ na wobɛkɔ Dɔma ɛna ɔse fixtures no ma nam sɛ good sɛ fixtures no ba na hu sɛ Dɔma wokɔbɔ wo second game wɔ Dɔma a na wokɔ na wofa win wɔ Dɔma a gye m'asɛm no di woanhu a mangye ndi

Two zero two zero mekɔ boaboa ho aba mo bɛ start nya nyame adom a yɛbɔ game no wie a yɛbɔbɔ nkɔmmɔ paa nti si agya no no